Ago, eve dukɔ go dum hee. Medo wòe zɔ na wòe va gbe ŋke ƒe aʋala dzi. Egbe nu yi medi be míakpɔ nye be Salomo ƒe agbalẽ tabla asieke. Salomo ƒe agbalẽ tabla asieke. Ele egɔme se nam ɖe. Salomo ƒe agbalẽ tablasi sheke ma enye nya ɖe yi mikɔ doɔ dzi ɖe ƒo na mía nɔ re. Ele gɔme si nam ɖe. Ta inɔ e, le le eƒe akpa bubu la, mava de nya ɖewo gɔme. Ele gɔme si nam ɖe. Mayi me ebe Aƒetɔ sitsoƒe nènyi na mi tso dzidzime dzidzime.

Ŋudzilawo dze abe gbe ene, ŋudzila eƒo se wòdze fiae la, woyae, eye wòku. Elabena wò dɔmedzoe na mía nuyi, eye wò dziku ɖi mí ɖa kple ŋɔdzi. Ètsɔ míaƒe vodadawo do ŋkume, kple míaƒe nu xaxawo do mo ƒe kekeli me. Míaƒe ƒewo vɔ ɖe mí abe ame ƒe ŋeŋe ene. Míaƒe agbenɔƒewo nye ƒe blaadre, ne ɖe ƒãa la ƒe blaenyi, eye fuɖename kple hiã enye wò aɖegbeƒonu, elabena wova yi kabakaba eye míedzo. Ame ka dzi siwo dɔmedzoe ƒe ŋusẽ kple wò dziku ɖe ale si wòavɔ wò nɛ? Fia ale si míahlẽ míaƒe kekewoe la mí, ne dzi nyanu nadɔ mía si. Yehowa, trɔ kɔdzro vaseɖe ɣekaɣie? eye na wò dɔme natrɔ ɖe wò dɔlawo ŋu. Tsɔ wò amenuveve dzi ƒo nemi le wò dzi. Ekema míatso aseye, eye míakpɔ dzidzɔ le míaƒe ŋkukewo katã me. Do dzidzɔ na mí ɖe ɣeyiɣi si nète mí ɖa dzi kple ƒe siwo me dzɔgbevɔ̃e ɖi kple mí la me. Na wò dɔwɔwɔwo nadze na wò dɔlawo, eye wò atsyɔ̃ na nɔviwòwo ŋu. Alea Aƒetɔ mía Mawu ƒe dɔme nyo nanɔ mía dzi.

Haƒe yewo va discover, va kpɔ be nɔ ame yibɔwo tsi ŋku, ame yibɔwo ʋu ŋku le pyramid kple tɔwo tu ɖe. Subɔsubɔwo dometɔ ɖeka ɖe, eƒe ŋkɔe ma. Eya mi le yɔyɔ be ame. Vɔ ede egɔme na mí be egɔmee nye be neva me nam nenema. Míxɔ akpa ma. Fifia mayi ɖe nya ŋutɔ me. Me mewɔ video tso ɣeyiɣi si nete mí na anyi kple ƒe siwo me dzɔgbevɔ̃e ɖi kpe mí la nu. Mewɔ video tso ŋu vɔ xoxo ta nyemagaƒo nu tso ŋu o. Na wò dɔwɔwɔwo nadze na wò dɔlawo eye wò atsyɔ̃ na nɔviwò ŋu. Ale Aƒetɔ mía Mawu ƒe dɔmenyo nanɔ mía dzi. Na míaƒe asinudɔ nali ke zã na mí, eye míaƒe asinudɔ wɔna wa edzi mí. Míabia se lɔ. Hiã ka me yi duku mí le Afrika fifi la ɖe? Eh? Yi ne ŋu to ŋu wɔ yi, edze be natɔ sẽe nakɔ de eh, de vuvu nalé wò hanketsi nalé ŋɔti hafi aya ne ka ɖe me na wò hafi nàtso me hafi nàte ŋu agbɔ nyuie ɖe. Aya kura tse gbɔgbɔ mele mía su o. Mía tɔwoe. Yehowa wɔ asi le mía dzie ma. Bia trɔ bia dɔkuwɔse. Mebe ɖe trɔ bia doku ese be ɖe Yehowa na míaƒe asunɔdɔ nali ke zã na mí eye míaƒe asunɔdɔ ne wòayi dzi nyuie eye le gbea do ɖa tso gbe ɖe gbe ke. Exɔ exɔ reply vɔa. Matsi na wɛ. ne mi me fɔ ne o me tsa o ɖe ma nya nya yi gblɔ me lo tsatsa kpɔ no tsatsa kpɔ wɔ no eya gblɔ me le na ne o me tsa o ɖe ma se gɔmu ne fɔ ko la fɔ me ɖe ma se gɔmu ne o me dzo le le kumasi va akra o ɖe ma se gɔmu ne me dzo le togo me va ghana mo ɖe ma se gɔmu tsàtsàkpɔ nɔ míatɔwɛ. Madzo le akpa ma mayi ɖe akpa velia. Míaƒe agbenɔƒewo nye ƒe blaadre, ne de ƒã la ƒe blaenyi. Babia Sel, nye mía tɔgbe ɖeka exɔ eƒe akpe ɖe akpe alafa ɖeka blaeve vɔ atɔ̃ hafi wòku. ƒe akpe alafa ɖeka blave vɔ atɔ̃ aƒe wòku. Ne èbia ta nye mava yi fia wò yɔdo. At that age alo le ƒe ma me ɖe, egale zɔzɔ le yi le gbɔgbɔ matsi na wɛ. Agbalẽ ɖe gbɔgbɔ ʋu me. Fifi la le Afrika amewo le kuku atraɖi enya tsɛ ta ya. Hade famasi famatsi nuwɛ le ta. Enya tsɛ ta ya. Hade nuɖuɖu iƒlɛ le ta. Djiɛ mo idoɛ le ta. Indomie kple tɔ wo yiwo wo me nya teƒe yiwo wɔ nuwɔ le wo. Aha vivivo yiwo nuwɛ le yiwo me nya teƒe yiwo wɔɛ le wo ta ɖe. Ya ta le kuku kaba. Yehowae do ƒe ma na mía. Bill Gates va gblɔ nya ɖe ŋtsɔ le Nigeria. Ebe age limit yi na Nigeria tɔwɔe ɖe, ewɔ abe 53 ya wòna wɛ. Ne xɔ paa ema 53. Kpɔ, ne xɔ paa ɖe 53 ya wòna wɛ. Vai, vai, vai do to Bill Gates ƒe nya yi wògblɔ. Ebe ne ɖeviwo le kuku ɖe, ɖeviwo ku le Afrika, le Nigeria wu edu ɖesiaɖe me. Míatɔwɔe. Bubɔ ʋu wo susu me. Na míaƒe asinudɔ nali ke zã na mí. Míle akpa ma kpɔ. Vɔ me be wonɔ nuawo gbɔ woakɔ woakɔ vɔnkɔ de me, woakɔ nyɔkɔ tsɔ dzi. Megale wò biase be ɖe ne ɖeƒã la ƒe blaenyi eye fuɖename kple hiã kpe ɖe ŋu mabia wò se lo? Yi ɖe yewovo ɖe na kpɔ ɖa be fuɖename kple hiãe kpe ɖe wo tɔ ŋu hã. Efonye mele wò bia biase be ɖe fuɖename kple hiã ɖe ekpe ɖe yewovo tɔ ŋu hã. Mekpe ɖe ŋu na wɔ o. Matsi na wɔ.

Avu le bani zi ŋutsuwo wo avu pe kala mi ɖe ya nye me nɔ fufi nɔ dudu kenke zi ɖeka ya me ɖuɔ nu le ŋkeke me ba bia se yelo ne ɖe pala pe bla anyi eye fu ɖe na me kple hia kpe ɖe ŋu yi nye me kpɔ tsi kloa o ma va yi do pe ma me o kpɔ hia yi dukum da Míatɔwɔe. Nyemekpɔ tsi mage ɖe ƒe ma me o. Nyemekpɔ xɔ ƒe blanyi o. Kpɔ ʋedukum ɖa. Míatɔwɔe. Ne kɔ fe ɖe agbea fe kpli wɔe. Medi be míaʋu míaƒe susuwo me. Ele kɔƒe ɖe me fifi la. Ega yina kɔ dunu kura mele asiwò o. Mele gblɔ na wɔe. Ne wò me ʋu wò susu me o ɖe. wòatsi teƒe ɖeka, Yesu Kristo mava gbe ma va tsɔ. Ele gɔme si nam be mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na woe. Ɖe medi be ɖe xlẽ agbalẽ ne nakɔtɔ ɖe wòagbe ŋu ne medzɔ kɔ ɖe dasi le agbalẽa ŋu. Ele gɔme si nam be mebia ŋkekea ƒe dzɔgbenyuie na woe. Megaŋlɔ bo dzagba ne na subscribe. Mianɔ du.